ac mae o'n cael ei gyllido gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru. Un o'r gwendidau oeddwn i weld ar hyn o bryd, yn enwedig i cymunedau gwledig, oedd y diffyg arian sydd ar gael i bobl. Mae yna ddiffyg grantiau allan yna, a wedyn mae o'n gyfle i ni edrych ar ffyrdd eraill o godi arian, ac un o'r ffyrdd yna ydy cyllu torfol, sef crowdfunding. Efo Cyllid Torfol mae 'na gwahanol ddullia o i neud o ac o hwn yn brosiect reit ddiddorol tro ma'r peilot yma efo Ynni Ogwen ag Ynni Padarn Peris oherwydd oedden nhw'n defnyddio dull hollol gwahanol o Gyllid Torfol sef codi cyfrandaliadau gan y gymuned leol. Prosiect ynni cymunedol ydi hwn, ynni adnewyddol yym lle 'da ni'n defnyddio grym llif yr afon Ogwen a i ddefnyddio fo i gynhyrchu trydan. Yym, gwerthu'r trydan 'na a defnyddio'r elw i'w ail-fuddsoddi yn y Ffrin Ogwen. Felly, da ni'n gofyn wrth y gymuned fuddsoddi yn y cynllun. Fyddwch chi yn cael difidend ar eich shares, ond fyddwch chi hefyd yn cael sicrwydd bod elw y cynllun yma yn cael ei ail-fuddsoddi'n lleol. Cynllun fel hyn sy'n mynd i gwella'r gymuned, cefnogi'r gymuned a dod â'r egni gwyrdd i mewn yn lleol a ni sy'n mynd i ennill allan o'r cynllun yn y diwedd. So, fi cant y gant tu ôl iddo fo. buddsoddiad cymunedol ydi o. Mae yna return yno fo o hyd at 5 y cant ar ôl tair blynedd. Dwi yn mynd i brynu siar, um, cos dwi'n byw yn lleol a dwi'n credu yn yr gwaith sy'n mynd ymlaen. Renewable energy is a, a no-brainer, and this is for the community, it's not going to speculators in London, it's as simple as that. Ond na frwdfrydedd yn ystafell cyfa, a pob oedd o'n positif ofnadwy, na, dwi wedi cael yn siomio o'r ochr o'r ddigwyr, bod tro'n meddwl bod pethau yma'n mynd i fynd allan ei le, ond o hwn yn wych. Mae'n nabod rhan fwya o bobl o yna. Dyna sy'n beth da, da ni'n wbath i dynnu bobl at ei gilydd ydi o. A da ni wedi cael cychwyn gwych yn fanna. O' 'na ddeg mil 'di mynd anner awr yn ol, so gawn ni weld lle ma'r gweddill yn mynd mynd i fynd ond o'dd y cheque dal i ddod i fewn. When I first came, just having looked at the website, I thought this looks a bit amateurish. But now I've come and I've seen the preparation, I've seen the enthusiasm and I've seen the way it's all been prepared, that feeling has gone completely. Dwi'n just gobeithio y bydd hyn rhyw hwb bach i bawb sylweddoli um, na y ni sy'n bi ar, uh, y ni sy'n bi ar uh, y dŵr mewn ffordd, a bod ni'n uh, elwa o hynny yn lle bod ni gyd yn mynd o yma.

O, hynny'n wych o, o deimlad. Um, a dweud y gwir, uh, mi ddoth yn hollol anusgwl i ni. Oedden ni wsnos i fynd, a oedden ni disgwyl i bethau cyflymu uh, tua'r pen wsnos wedyn. Ond mwy o sydyn mi ddoth yr holl swm oedden ni angen i gyd yn un swmp. Oedd o'n deimlad anhygoel cyrraedd y targed, achos ti'n gwybod wedyn ti'm yn gorfod mynd at fanc masnachol, ti'm yn gorfod talu llog i ryw fanc di-wyneb. Ond mae sawl un dod ata i yn dweud, dwi'n barod i fuddsoddi, ga i wneud? Na, chei sori, da ni wedi cau. A Biti ddeud y gwir, ond uh, fel am a pethau'n digwydd. Os da chi am fuddsoddi, gwnewch yn gynnar. Dyna di'r negas. Mae'n anhygoel be ddigwyddodd efo Ynni Ogwen ac Ynni Padarn Peris. Dwi'n yn meddwl fod neb di meddwl sy'n ddau ymgyrch wedi cyrraedd yn ôl. Dwi'n meddwl beth sy'n bwysig ydy bod chdi'n dechrau Efo Bang, ti'n cael lot o sylw yn y wasg yn lleol, a dwi'n meddwl oedd y ffilm oedd yn cyd-fynd efo'n ymgyrch ni, yna'n andros o help, achos oedd o'n rhoi rhyw fath o ffocws, tod, rhywbeth eitha um, cyffroes i'w rannu ar y cyfryngau cymdeithasol, a hefyd i'w ddangos yn y lawnsiad. Be dath yn amlwg wrth rosesu'r ymgyrch oedd pwysigrwydd cael fideo da iawn yn y lle gyntaf. uh, oedd fideos ni yn poblogaidd dros ben. Er bod nath ni uwchlwytho'r fideo i fyny i YouTube yn y lle gyntaf, a dim ond cael un neu ddau gant o views. Be sy'n amlwg ydy sut mor bwysig ydy o uwchlwytho yn uniongyrchol i Facebook. Gathen ni dros 40,000 o views ar gyfer uh, fideo yn ei padarn, a dros 20,000 o views ar gyfer fideo yn ei ogwen. Wel, oedd y rhan fwyaf o bobl oedd yn dod i'r cyfarfodydd, oedden ni wedi wneud yn y gwahanol bentrefi, yn dweud na drwy Facebook oedden nhw wedi cael y, y wybodaeth, nid drwy'r drop wnaethon ni. Swn i hefyd yn y dyfodol, dwi'n meddwl, yn gwneud lot mwy o hyrwyddo yn y wasg draddodiadol hefyd, achos mae'r prosiectau yma yn andros o gyffroes a maen nhw'n heiddi lot o sylw, dim jyst ar Facebook, ond yn y Daily Post, yn y Western Mail, yn y Guardian, papurau Llundeinig hefyd. Roedd yr ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yn llwyddiannus iawn ac hynny dwi'n meddwl achos y help gathon ni fel, fel cwmni marchnata gen y pobl oedd yn rhedeg y prosiect. Mae'n iawn i ni roi strwythyr uh, ar beth sydd yn mynd allan a roi pos allan y reolaidd. Mae hwnna'n bwysig hefyd. Ond i clywed yn geiriau hun o Um, o llygad y ffynon, os ti'n licio. Um, dyna lle, dyna lle oedd, oedd y bit mwy o llwyddiannus o'r cyfryngau cymdeithasol yn dod o. Mae'r holl arian y prosiect yn mynd yn ôl i'r gymuned. Da ni'n cobeithio codi i fyny at 10,000 pob blwyddyn, felly be sy'n yna ddim i legio. Mae Dyffryn Ogwen yn andros o bwysig i fi. Dwi wedi bod yn byw yma wan ers dros ddeg mlynedd, a mae'r prosiect yma yn, yn rhan bwysig o'n ngwaith i, ond ohono fi hefyd, achos dwi'n teimlo bod fi'n gwneud cyfraniad at ddyfodol y dyffryn, ond hefyd at ddyfodol Gwydion a Lloer ym mhlant i.